Salam Kuk Tema kanalyna hoş geldiňiz. Geliň bilelikde öýde towukly şaşlygyň taýýarlanyşyny göreliň. Bütin towugyň süňksüz ýerlerinden şular ýaly görnüşde böleklere bölýäs. Tini. Marnowat etmek üçin gabymyza bir nahar çemçesi un, iki nahar çemçesi gatyk, bir sany ýumurtga, bir nahar çemçesi maýonez, bir nahar çemçesi ketçup we iki diş sarymsak. Dört nahar çemçesi zeýtun ýagy. Buna bakar ýagyny hem ulanyp bilersiňiz. Duz, gyzyl burç we gara burç ulandym men. Siz öz islän pirprawaňyzy goşup bilersiňiz. Iki diş sarymsagy gyrgyçdan geçirýäs. we ählisini gowy edip garyşdyrýas. Hem-de böleklän towuklarymyzy sosumyzyň içine goýup, elimiz bilen gowy edip garyşdyrýas. Towuklaryň hemme ýerine souslar gowy geler ýaly we üstüni ýapyp, men dört sagat holodilnikde goýdum. Isleseňiz bir gije öňünden taýýarlap, ertesi hem bişirip bilersiňiz. Ýanyndan bu gezek kartoşka taýýarladym. Kartoşkalary şular ýaly görnüşde böleklere bölüp, bir sagat sowuk suwuň içinde saklaýarys. Şonda kartoşkanyň krahmaly gowy aýrylýar. Üstüne duz, gyzyl burç, gara burç we nar puzulandym men. Iki nahar çemçesi hem zeýtun ýagyny goşup, gowy garyşdyrýarys we öňden gyzyp duran iki ýüz gradusly duhowkada gyzarýança bişirýäris. Hem ýanyna salat taýýarladym. Soganly salat üçin, soganlary inçejik görnüşde gyýýas, üstüne bir bowdak petruşkany hem dograýas we gara burç, gyzyl burç, duz, şeýle hem sumak ulandym, sumak has hem gowy gelişýä. Elimiz bilen gowy edip garyşdyrýas şular ýaly görnüşde. Towuklar dört sagat holodilnikde dynjyny alandan soňra, ýörite şaşlik bişirilýän taýajyklara, çöpjagazlara, towuklaryň aralaryna birazajyk boşluk bolar ýaly kän dykyşdyrman, şu görnüşde gowy edip düzýär. We isleseňiz men gyzyl bolgarwurç, ýaşyl bolgarwurçyny hem ulandym, pomidor hem ulanyp bilersiňiz, şular ýaly görnüşde hem taýýarlap bilersiňiz. Örän lezzetli şaşlik bolýar. Öýüňizde aňsatlyk bilen taýýarlap bilersiňiz. We tawamyzyň içine ýarym stakandan biraz azyrak günebakar ýagyny guýýas. Ýagy gowy gyzdyrýas we taýýarlan towuklarymyzy şu görnüşde bişirýäs. Orta otda bişiriň, kän uly otda bişirseňiz içi çyg galyp biler. Iki tarapyny hem şular ýaly görnüşde gowy edip gyzartýas. We gapdalyndan men lawaş hem taýýarladym. Onuň taýýarlanyşyny indiki wideolarda görkezmekçi nesip bolsa. Kartoşkamyz hem gyzardy. Şaşlyklarymyz bişdi. Men ýarysyny döner görnüşinde taýýarladym. Döneriň sousy üçin dört nahar çemçesi gatygyň üstüne bir nahar çemçesi maýonezi goşdum we garyşdyrdym. Lawaşlaryň üstüne ilki sous. Soň salat, kartoşka, sogan we towuklarymyzdan hem şular ýaly bölekläp goýýas we döner görnüşinde hem taýýarlap bilersiňiz ýa-da bolmasa ýanyndan ak palaw bişirip bu görnüşde hem iýip bilersiňiz. Örän lezzetli bolýar. Tomaşa edeniňiz üçin köp sag boluň.